Salam gadyrdan tomaşaçylar, siz ýene bir arz oýna sapagyna hoş gördük. Indi bu sapakda biziň etjek zatlarymyz. Birinji bilen sizi LED ulanmak bilen tanşdyrarys we LED-ler ulanyp swetafor ýasamagy öwrederis. Oň üçin bize esasy gerek boljak zat hemişeki ýaly Arduino beýnimiz, soňra led lampamyz ýagny swetoforymyzyň özi, öz görnüşi hem swetofora meňzäp dur, we birnäçe kabellerimiz gerek bolar hemişeki ýaly. Indi bolsa sizi swetofor bilen tanyş edeliň. Swetoforymyzda görşüňiz ýaly üç reňk bar, gyzyl, sary we ýaşyl. Bä, edil, edil şolary aňlatýalym, aşakda dört sany, üç sany pin bar, olaň biri G harpy bilen belleniň, ýagny iňlisçe green, soňra Y harpy bilen iňlisçe yellow we red, R harpy bilen bellengi, we dördünji pinimiz bolan GND-miz hem şu taýda bellengi durandyr. GND-ni hemişeki ýaly, Arduino-myzdaky GND bölümine çatmaly. Soňra bärden istän bir reňkimizi, ýagny biz barlamak üçin birinji red, ýagny gyzylymyzy alarys. Gyzylymyzy alyp, 10 pine çatýas. Ony 10 pinden islendik pine de çatyp bilersiňiz. Biz şu wagt görkezmek üçin 10 pine çatýas. Indi bolsa kodlama bölümimize geçeliň. Ynandy programmalama bölegimize geldik. Bärde Arduino programmamyzy açalyň taýýar we boş sahypamyzy we Word setup bölümimize gerek bolan biz ýaňy diňe gyzyl pin ýakjak diýdik şoň üçin pin mod bilen başda gyzyl pinimizi girizýäs onunjy pinimizi output görnüşinde ýagny daşyna çykarýar. we oňa durnuksyz tok bermek üçin Digital Right onymyzy haý edýäs we kodumyzy save edenimizden soňra şu taýda Arduinomyzy alýas we kompýuterimize baglaýas. We baglamyzdan soň indi şu taýda tools bölümimize tools bolumimizdäki portdan com ine şu taýda com x bolbilýär ýagny islendik san hem bolbilýär şonuň üçin şoň bilen meňkini baglanygy dur siz özüňiziňkini gowy baglarsyňyz we upload düwmejimize basýas görşümiz ýaly ine arduino bize aýtdy done uploading ýagny siziň koduňyz ýüklendi. Ine Arduino programmamyzda kodlaýşymyz ýaly onunjy pinimize durnuksyz tok ber diýip ýazdyk we Arduinomyz bize durnuksyz tok berer ýagny gyzyl led lampamyzy ýakyp durýar. Indi bolsa siz bilen switafor ýasama bölegimize geçeliň. Ony nädip ýasamaly? Onuň üçin biz switaforymyzdaky üç pini ulanmaly bolarys. Ýagny başda şuny aýyralyň.

Birikdirdik. Indi bolsa programmalama bölümimize geçeliň ýene-de. Indi bolsa, ýaňy aýdyşymyz ýaly switoforymyzyň kodlama bölümine geçeliň. Bärde ýaňy ýazyp goýşumyz ýaly pinmod onumyz eýýäm taýýar. Ýagny gyzyl ledimiz bize pinmod sekiz göni copy paste edip bilýäs. Pinmodumyz sekizinji. Dokuzynjy we onunjylar. Indi bardaki digital ride onumyzy aýyralyň, sebäbi kodumyzy iň noldan başdan ýazyp başlalyň. Pin mod sekiz mi al, sekizimizi alýas. We oň deregine digital ride. Sekizimize haý diýýäs we ony oňa tok berýäs. Soňra oňa öwrülen delay bölegimizi goýýas we iki sekunt dowamlylyk berýäs, ýagny swetoforymyzdaky reňk iki sekuntlap ýanyp durýar we soňra ol öçmeli. Oň üçinem Digital Right sekizimizi Hide Align Low etmeli bolýas we üýtgedip Low-a geçirýäs. Ýene. Bir sekunt garyşdyrma wagtyny berýäs sara geçmesi üçin. Indi bolsa edil şu ýazanymyzy aşak kopýalap goýup bileris we o taýdaky sanlaryny üýtgedäýmeli bolýar şa wagtlar bilen. Oň üçin indi dokuzynjy pinimiz sary pinimiz bolany üçin dokuzynjy pinimizi ýazýas. Sarymyz indi hakyky durmuşdaky swetoforda bir eýleki reňklere garanymyzda az ýanýany üçin oňa iki sekunt däl-de bir sekuntlyk wagt nemesini bereliň we ýene-de şonam kopýalap alýas we indi gyzylymyzy işledýäs. Gyzylymyz eýýäm onunjy pin bolany üçin on diýip onlary üýtgedýäs we oňa iki sekuntlyk dowamlylyk berýäs.

Näýanky programmalaýşymyz ýaly, birinji gyzyl reňkimiz ýanýar iki sekunt dowamlylykda, soňra ýaşylymyza geçýär iki sekunt we sarymyz görüşimiz ýaly bir sekunt ýanýar ýene gyzylymyza geçýär, soňra iki sekunt ýaşylymyza geçýär we sarymyzy görkezýär. Edil hakyky durmuşdaky ýaly swetofor ýasamagy öwrendik. Ýagny göreniňiz üçin we öwreneniňiz üçin size sagbolsun aýdýarys. Kanalymyza agza bolmany ýatdan çykarmaň, web saýtymyzam görüň we başga soraglaryňyz bar bolsa bize instagram hasabymyzdan DM görnüşinde-de ýazyp bilersiňiz ýa-da nomerlerimiz şo taýda belgilenendir descriptionlarda şo taýdanam bizi tapyp biz bilen gürleşip bilersiňiz. Diňläniňiz we göreniňiz üçin sag boluň.